I film zotlang au china lah ka lo lawm leh vek a che u. Pasal tha kei mi te thian zo kung a a ziak tu lalruan dik a ral te tlangval te u beidawng suh u in van khua in chhan tu a mamawh e tiin vanzau pasal tha chu a au lauh lauh mai a An khaw rawn runtu te lah in an khaw hming reng reng an chham hauh lo a, puan in ang vek rawn bat in a rawn hnim sam phei hmiah hmiah tawh mai. Van zau tlangval leh pa ho chu an tlu zawih zawih tawh mai a, rawl thar chen chuan an vai thluk hmiah hmiah tawh mai. Kiltin ah in hrosa thawm te, mangang au thawm vawn vawn te, in fuih thawm te leh chem leh chem in khak ri sawk sawk te chuan hmun a luah zo ta. Rei lo ah ral ho chuan khaw hmawr atang in bul chen in mei an rawn chhuah ta a. Ṭhelh turin van zau val rual ten hun an nei thlawt lo. A in dawtin mei chuan in leh in chu a rawn man phei zut zut mai a. An chhiat tawh tizual tur ni awm takin Tli chuan khawchhung lam chu a rawn beng zui leh nen. Ṭhal khaw ro lai taka khawchhung kang ta hluah hluah chu a alh darh zau chak hle mai. Rei lo a khaw pum chuan a alh ta hluah hluah mai a, zual buk leh lal in chu in dang nena a inhlat deuh vangin a kang ve ta hauh lo. Var tian a rawn ni a, mihring in ring lo lai chu sawi loh an rawn tam hneh em avang chuan chutah an la ral hrat zui zawk nen an hup hneh kher mai. Tlangval leh pasalṭha te reng reng ding zauh an awm tawh lo. Pa ho lah nise an an thluk kaw kalh nei nuai tawh mai a, Vanzau khua chu thisenin a luanin a ni ringawt tawh mai. Vanzau khua rawn runtute chuan puan dum rawn bat vekin, Hei hi khaw danga an run dawn an run dawn reng rengin an tih dan thin a ni. Chutah nula leh nula va lai deuh te chu salah hruai turin an phuar. nghauh nghauh mai. An tawrhna hrethiam duh hek loin ral ho chuan an kai dut dut tawh mai a. Khatia run an tawh tak avanga inthiar fihlima hmun him pan tum te lah lo changtu te an awm avangin tumah reng him dangin him damin an tlan chhuak lo a. Lal leh khawnbawlte ho lah ni se, Laltualah ngei an lu laksak an ni a, kum upa sela hruai theih loh tura an ngaih leh an vai hma tel vek bawk nen, Vanzau khua chu engtikah mah a ding leh tawh dawn lo tih hi a lang chiang reng mai. Nau rual rilṭam hun velah chuan Ralho chuan Vanzau khua chu bawng bungbawr zetin an chhuahsan ta a. Naupang se'n rual leh daivak daivak rual ho te bakah hmeichhe naupang pawntawi rual ho chu a dam awm chhun niin an lang tawh. Rei lo ah an tluk hlum mai an inring nge naupang em kut han tlak an tih vang zawk ni maw? Heng ho rual chuan kut tlak an tawk loh hlauh mai. Chung ho rual zingah chuan upa ber ni mah se thang duang lo tak Zokunga thlasik tum sawm vel pal tlang tawh chu tuh ber hre lo hian hrilh hai tak chuan a tei kual a tei kual a. Chutia Zokunga a tei kual lai an hmuh chuan Lalmual leh a chheh vela naupang an chhungte ruang. Kim a ruang kianga lo awm ho chuan an rawn pan khawm vat a. Ni e, Zokung hi teh viau mah se kumin a chal delh mai chu sawi lo. A hring tupa in nu tel lo a, a chawi sei len a ni miau a. Vanzau naupang ho zingah hotu ena entu naupang an tam hle reng a ni. Naupang chuan U Kunga nu. Aa u, aa pa, aa pu, aa pi tih ten an chhungte chungchang chu lungchhe em em hian an rawn sawi hliam hliam a. Chutia an chah luai luai lai chuan Lal in hnuai atang chuan thawm a rawn chhuak a. Thisen kai hnuang leh pawr chap hian an Lal fanu Saichhingi chu a rawn bak chhuak a. Tuia rawn lam tham tuia rawn lam tham chhal mai Zokung chu Lal in chhungah lut vatin tui um chu a rawn pawm chhuak vat a, Lal fanu chu a rawn pe ta a, Sai pawh chuan lo ban vatin a in ta khawlh khawlh mai a, khatia Ralin Lal in chhungah an luh khan Saichhingi chu Ral pakhat chuan Lal in hnuaiah sual in a duh tawk a nawm chen nana a hman zawh a, a lu a a chhu bur mai a, ni khaw hre lo in a let der a, khatia khua an chhuah san hma hret khan amah a sual tu chuan khawn bawl fanu a buaipui na lamah sai chhing hi a lo mang nghilh hi a lo ni a, a van neih pha ta lal zawk mai, Zokunga chu a hawi kual ruai ruai a. Thil khata kut leh ke pawh nei lo a lo let reng a hmuh chuan pan vatin a pa ngei a lo ni. A hliam a hliam mai a taksa a a hliam mai pawh thihpui tham a nih tawh naka laiin a han kuai zangthal chiah chu a pa pum lo. Tler duai a han hmuh phei chu a ṭe tuar a, a ṭap ta a ṭap ta rawi rawi mai a. Naupang ho lungchhia la reh hek lo an rawn ṭap leh sup sup ta mai a. Chutia naupang ho ṭap sup sup ta chu Saichhingi chuan intipachangin a huikhawm a. A hnem ta hlawm a, an lungchhiat zualpui a reh tihah chuan Lal in chhungah hruai lutin an tawm ta thap a. Kar lo ah chuan mihring dam lai nana na chu an ril a lo ṭam a, a te zual deuh te phei chu ril ṭam vang chuan an ṭap leh ta. Chutah zet zawng kum lama upa te pahnih chu an che ta buai leh zual ta hle mai. Lal fanu Saichhingi leh. An unau zinga a tlum ber lo ni ta chu eirel dan lam reng reng lo la thiam hauh lo a, Zokunga kut a ni leh ta vek mai. Zokunga chuan Lalfai rel bel chu a han zen vat a, Faisa chu a lo tam na ngiang mai. Mahse, rel nan tui a la ngai bawk nen, tui um nena tui khur pan a tum lai chuan naupang ho chuan zui an tum ta tlat mai a. Inah a lo awm tura a han tlem hlawm tak mial pawn, Zokunga chu an u en tawh nen an hlat phal ta tlat lo a. Chutin a nana chu tiin mipa naupang ho chuan an zui chhuak ta a. Lalfanu Sai kianga hmeichhe naupang ho chu an lo awm ve thung a. Hetih lai hian Sai chu a mitui a paruk kuang a, ṭah chhuak hle mahse a insum a ngai a ni tih a hre ve tlat. Lal in, Lal in a pasal tha te leh upa te ho titi hnemtu a ni a, hetia an khua run a nih tak ah chuan an titi a hriat thenkhat chu rawn let in khaw chhunga ruang an seng hawi a nih loh chuan khaw chhung chu awmna tlak a ni lo tih an hrethiam ta thuai a. Zawkkunga te an rawn let hnu chuan Lalbel pui lian ve tawk takah chuan Faisa chu an chhum so ta bawrh bawrh a. Lalsarep lah chu a hmin hma nan Zawkkunga chuan sum hnuaiah suk chuan sarep fip tha tak chu a va sawh chawrh chawrh a. Hlumbela chuan chhum lahin eirel an peih hun chu an nghak ta thap a. Eirel an peih ta tih ah chuan an thiam ang chuan hlui te siam in an bar ta hlawm a. Zokunga pa hi pasal tha ni lo mah se ral hrat ve tak, ram va chal ve tak a ni. Zokunga hi a hrual nasa a, ram lama chet dan leh inchhung chet dan engkim a zirtir a, la naupang hle mah se a zei tawk ve tawh hle. Chutia chaw an ei zawh atanga rei lo ah chuan naupang thenkhat dai len duh chu an chhuak sap sap a. Hmuam dah pawh la tling lo ah chuan te chul lu te chul chungin an rawn tlan let a. An khaw mi pakhat. Nungdam an hmuh thu an rawn sawi ta sap sap a, Zokunga pawh hmanhmawh taka tlan chhuakin an mihmuhna lam chu a pan ta ve a. An khaw thir deng lo niin khatia a chhungte nena an tlan chhiat tum a, a tlan chhuahna lama mi tam zawk tlanna ni lama a hriatah chuan tlan zui vein nunau inthiar fihlim tum an lo thal tawp tawp lama Ralho Fei leng vel chu A tlan chak lai kap karah tak rawn lutin in pal tluin lungtum lian tawk takah chuan a lo in tauh ni ka hre lo chuan a lo tlu a lo niin thi a chhuak zui nghal mai a. Ral ho che hmanhmawh pheng khan a tlukna bul maia fei inkhawh bur chu thirdeng taksa a bur emaw tiin an kalsan ta a lo ni. A vanneih pui ta a ni. Chutia puitling dam lai an han hmu ta chu an thla a muang huai huai mai a, an thiam ang tawk a bawihsawmin Lalin lamah chuan an phei pui ta a. An khaw thirdeng hi a hun laia pasal tha ve tak a ni a, mahse ngalchangin hliamin a chawn tha. Chak ṭhat khawpa a nawrna avangin ramtui lei loin a awm phah ta lal mai. Chutia ram hna pawh thawk thei loa awm ta chu thirdeng bulah a tap chawt zel mai ṭhin a lo ni a. Chuta ṭang chuan thirdeng lo ni ve ta hi a lo ni. Thlatute aṭanga ralhrat an ni a, a hmingah pawh za Zatawna a ni reng. Pu Zatawna a rawn harh chhuah chiah fel a rawn harh. Chi an felh hnu chuan Pu Zatawna chuan Lalfanu size chhing leh Zakunga leh naupang ho chu an set tlatna mualpiah lam chu a panpui ta phawt a, chawlhbuk te zarin an awm ve nawl nawl rih dawn a nih hmel e. Heng hun lai hian lu hrei mite khi la tlemin tlangtlang hmasa ho lah an kawlh senin khaw dang mi lakah an sual thiam hlawm em em a.

Chutia chhawl buk hnuaia indum kun ngiaia an chhut lai chuan an buk tual zawla naupang vei eng engmah lem la nei lo an khuain harsatna an tawk a, an chhungte an chan a, engtikah mah an hmu leh dawn ta lo tih pawh hrethiam lo chu. Pu Zatawna chuan en zui vang vangin a mitui a dir zawng zawng a, A fapa leh a monu leh a nupui a channa chu na ti hle mah se, pawisawi lo naupang rilru thianghlim te tawrhna chuan a lai a ti na tak zet. Indawm kun vawng vawngin khuanu khuanu hnungchhawn kan tawk ta em ni le, tiang em a han tawrh tak mai chu a ti vawng vawng mai a. Khel lo a tleng thin zan hun a rawn tleng ta a. Lungngaihna leh beihdawnna tizual turin naupang ho chuan an chhungte an rawn lam tawn ta a. A te zual phei chu an tap leh ta. Chutah zet zawng a hun laia pasehel leh parorum ral lu tam tak khai ve tawh za dawna chuan a hmu thei ta ngang lo a ni ang e. Inthiar fe hlim inthiar fe hlimin an piah hla fe ah chuan a thu ta vang vang a. Chutia engmah tih tur leh hawi zawng tur pawh hrethiam lo a, thut kun reng lai chuan Zokunga chuan, Pu Tawn, hei fai sa leh bawk sa hi engtin nge kan siam thei ang? a rawn ti sap a. Pu Zatawnna pawh rawn harh chhuak thut hian Zokunga lam chu a rawn hawi thuai a, khatia thim em. Zokunga lam chu a rawn hawi thuai a, khatia thim tak tak hma naupang ho in buk an rawn lut tan tih ah khan khaw lamah letin Lal Lal in a faisa la awm chu va la in ral ho nun rawng kut kut hlei in an kah thluk vawk tuai bawp pahnih chu a sa tla in a rawn hawn let hi a lo ni a, Pu Za Tawna chu te chhuak vat in. Ruathei hi thahnem fe ah chuan faisa leh vawksa chu a chhum hmin a chhum hmin turin a buatsaih ta zung zung a. Chutah ngaihdan neiin Zokung an en chuan mei chher chiin khawchhung lamah chuan an kal ta a. An pan hlana ramsa leh eng ilo vel laka an him nan buk velah chuan perh te an kam chhuak vek a. Meipui pawh an chep hleuh mai. Khaw chhungah chuan meichher eng hnuaia hmanrua changkai tura an ngaih ho chu an zawng khawm zung zung a. Zokung hi te hle mahse te te atanga hrual a nihna ah thahrui nei ve zek leh huai ve tak a ni. Pu Zattawnna a vah kual vel lai chuan ani pawn an tana changkai tur a dap kual ve ta char char a. Chutia Pu Zattawnna vak kual chuan chempui a fawng kangral tawh te, Faia fawng kang ral tawh mai bakah silai fawng kang tawh te chu a hmu ta a, la khawm zung zungin Laltuala chuan a bun khawm ruih mai a, Lalin atanga puan leh mutbut te chu a tam thei ang ber an pan bawk a, an chhawlbuk sahna lam an pan ta a, Bung bawr thei ang berin an buk an va tlen leh chuan Lalfanu Sai chuan naupang ho chu zanriah a lo eipui diam diam tawh a, Pu Zatawna leh Zokunga an han bar zui ve nghal vat vat a, chutia an bar zawh meuh chuan naupang thenkhat chu an lo hnar set set tawh hlawm reng a lo ni. Pu Zatawna chuan Sai leh Zokunga te chu fuih leh hnem ti ti pah hian a titi pui ta a. Chhela ṭut zia leh puitling taka awm a ngaihthu te chu a han fah dap dap mai a, Saii leh Zokunga pawn an lo bu ve nghut nghut mai. A tuk khua a lo var chuan Pu Zatawna chuan Zokunga chu ei rel turin a tir a, a ni erawh khaw lama khaw lamah chuan a bai lut leh ta chhuih chhuih mai. A hma zana thil lakkhawm ho chu buk lamah chuan ken let a ngai miau a. Zing khaw eng hnuaia a han fang kual leh meuh chuan zualbuk chhunga ruang let ho chu a han keu dan dan a, a fapa ngei mai chu a hmu ta. A fapa chuan a masi lai ngei mai, a vawn zui theih tak loh avanga a fapa kuta a hlan tak ngei mai chu a lo bawh betin ral ho chuan an lo khawm hmawih hlauh mai a. An khawm hmawih pawh hi a awm ve reng mai, a chhan chu tumah zualbuk atang hian silaiin an kap let hman ve lo a ni. Tuarna hle mahse, naupang leh lalfanu sai tingaihven an ngaih avang chuan midang ho chu an han keu leh den den a, a rilru chu a na hle mai a, thinrimna nen phu balak chakna nen chuan a enkual zel a, lu lak chem a hmuh leh nual takah chuan silai dang pahnih bakah fung fungki a hmu leh nual bawk a, zawlbuk chu a chhuahsan ta a, chutia khawchhunga eng eng emaw tia a vah kual velnaah chuan sialno hnute ngheihlim rual leh Hnute la hnerual vel awm ho chu Pu Zatawna chuan a rawn pan khawm, a rawn pawm khawm ta a. An thlamuanpui ve ni awm tak hian tual velah chuan vawk leh ar leh ui ho chu an tla duah duah bawk a. Ruang lah an let, ruang lah an let pheng phung mai bawk si. Nunau hmuh atan chuan a rap thlak mah mah deuh a ni e. Chutia khaw chhuah san a se tlat mual lama a han pan chu sial leh vawk leh ui leh ar ho chuan Eng an hria ni maw? Amah chu an rawn zui ta duah duah mai. A se tlat mual piah a, an chawlh buk a a han thlen hnu rei vak lo ah chuan an buk kawt leh a chheh vel ah chuan an thla ta sap sap mai a. Helai a awm reng chu ral lakah an him. Hauh lovang tiin Pu Zatawna chuan naupang ho chu hmun him lam hmun him lam nia a hriat zuk sihmual lamah chuan a panpui ta a. Chutia sial hla tuai tak tak leh vawk leh ar leh ui nena an nih deuh duah avang chuan naupang chumchiap ho mai hruaia an An kal a, an vaia an kal rual chuan kal a sawt ta lem lo hle mai. Ui ho lah chuan hma lam kan en dik a tih ni awm fahran hian thui fe fe an han tlan a. Kawng laka lo nghakin, Anmahni an hmu ta maw tih a chak fe hian hma lamah an tlan kawi leh ta zar zar. Mai zel a, chuti chunga inchhawm reng reng chuan hmasawn ve zelin i thlak dawn a ruaiah chuan zuk sih mual an tih maiah chuan sihpui atanga hla vak lo lui te chhe lo tak khawk rawk zet puk zau tha tawk tak mai hnim leh a zam chi ho ina a bawh lukna hmun chu an tling ta a chulai hmunah chuan awm chhoh ve nawk nawk in an buh nei sa ten daih Daih hek lo le. Ramtheia a bikin ram balhla an tla nasa em em a. Khuanu hian lu seite luah mek ram hi mal a lo sawm hle ni maw? A inchhawkin thei chi hrang hrang chu kum tuan hian a inrah chhawk a. Rahtlan sava te. Vein tam tak erawh an tihlum ngai lo a, an ei khawp mai teh bak a hun bih hun bih neiin an chang thin a, heng zawng zawng hi Pu Zatawna ro a hmanna a ni. Chulai hmuna an inven belh a, an tum tak tak tak chinah chuan puk mai chu a tawk zo lo a, an ranvulhte nen an inchiahpiah reng chu an hriselna atan pawn a tha lo a ni. Pu Zatawna chuan a ngaihtuahna a siam fe hnuah Ngaihtuahna tha tak mai a nei ta a, a duhthalin che la thei tawh lo mahse mipa naupang kaihruai kaihruai nuam rual zo kungah a awm a, a ni aia naupang hret mipa naupang pathum tial a tei reng a, sang a tei an awm bawk a, bakah erawh an nawi tlang deuh tawh a ni. Hmeichhe naupang rual ho leh sai te pawn eirel lam leh engilo khawih vel chu an zai hawi ve tawh phian mai, eirel lam leh ramthei lakkhawm lamah an tang. Kalpui phian tawh a, an inhmahna hmun chu thing lian tha tak tak a awmna hmun a nih avangin thing thenkhat chu an darh sung sung hlawm a, bungkung pahnih inhlat vak lo a ding phei chuan zar an ngaihin an zar chuan. Tiang a tlak fur tawh a, thing thenkhat erawh thakpui nei mumal lo hian sang takah a zuih ral chho a, a chhip lamah thing zar han tih tham chiah ni loh hian an an tawi buk hlarh mai. Chung thing zar leh kakpui beh chhan chuan an cheina in tur chu sak theih mai, Pu Zatawna chuan a inring a. Helai hi kan sawi chipchiar deuh ang e. Pu Zawtawna chuan kal bai auh auh chuan ngaw chhungah chuan a kal kual ta a, thingtuai lian vak loh ho chu a kip ṭan ta a, Zokunga leh a unaute ti tawh mai ang aw, chung ho chuan thingtuai chu an phak ang tawk tawk chuan an lo la khawm ve zel a. An la nau deuh nen an sawt mawh ve khawp mai. Mahse, ram hnuaia rei ve tawk tak awm tawh na fam chu an kum pal chhuah anga en ringawt chi chu an ni tawh hauh lo mai. Chutia chak ve tawk taka in ngai rual. Chak vel lak khawm ve ta reng chu an intlin ve ta ruai mai a, bung leh bung kakpuiah chuan thing lian tha ve tawk tak chu an han kham zuar mai a, a laiah hmun nga laiah thing tuai hmangin an do tlap a, a tlang lawkah thuam riat kungah chuan thing pahnih chu zuk kham lehin kilthum neihin a in dawt a in dawt thei ta a, chu mai chu Pu Zatawna chuan a la duh tawk zo lo. An dawt zawl ringawt pawh hi khaw lian ve pangai tak zawlbuk buan zawl aiin a zau zawk daih a ni. Chung bung pahnih leh thuamriat kiang vela thing lian tha leh a zar chhuah chei chuai te chu an in kham kaw kalh nei nuai a, thing zar hnawk eng lo vel chu an han sat tla leh nawk nawk mai a. Rem rem tak leh ruahmanna mumal tak nen chuan a then a sa thla a, a then laiah thing a han belh bawk a. Tin, thli vel ina a chhemchhet mai mai loh nan an an do kawkalh seng sung mai a. An thing hlan te chu hlang fei em em mai hian an kalh nghet hlap zel bawk a. Chutia thing zar rem lo laia an sawisak fel hnu chuan in sak bul chu an han tan ta phawt mai a. Pawi hrui leh ram hrui fei tak tak te chu lakhawmin lo ro deuh tawh mahse chhe mai mai lo tur chuan an tlawp vek a, chung thing zara an insakin kal pawh nan chuan lei an dawh kual sung mai a, a tira an dawh zawl lai takah chuan mei chhemna tur hian lei chu chhah fe hian an chhung ta a, an dawh zawl ringawt rinawm An doh zawl chu rinawm se an duh vang ni maw? An dona lah chu a tam em em mai a. An dona karah hian puitling tan chuan lu len ngaihna hi a awm lo hrim hrim a ni.